Безнекеләрдә бүген кунакта тарих фәннәре кандидаты, археолог Альберт Әхмәтҗан улы Борханов. Исәнмесез, Альберт абый, хәерле көн. Минем сезгә берничә сорауым бар иде. Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк диләр. Дөрес әйтәсез. Инде шулай юк бит. Безнең беренчедән менә без тарихны белү ул бик зур нәрсә дип әйтергә кирәк, чөнки һәр кеше үзенең тарихын белмәсә, ата-бабаларының биографиясен, үзенең язмышын булачак. Без бит тарихны өйрәнсәк, без уже карыйб, нинди милләт, нинди безнең. Менә нигә безнең кайсы вакытта теге безне яратмаучылар дип әйтим, тарихны бетерергә тырышалар, телне. Тел булмаса, тарих булмаса, кешенең аңы да калмый бит. Шулай бит? Маңкортка әйләнәбез. Шуның өчен без тарихны белгәч, көчле галимнәр булса, мәктәпләрдә укыту булса тарихны, без тарихны белсәк, без уйлана башлыйбыз. Телне белмәсәк тә, тарихны белсәк, уйлана башлыйбыз. Без кайда? Нәрсә эшлибез бүген? Нинди булачак? Менә шундый проблеманы күтәргәндә, мин вообще хәзер болай дип уйлыйм, татар халкының тарихы безне 1052 елдан соң дип әйтәм, условный дата бу, вакыт Милләтне бетерү хәлләре бик каты булды. Үзегез динне дә, телне дә, милләтне үзен дә бетерергә тырыштылар унҗиденче, унсигезенче, унтугызынчы гасырларда. Ләкин без милләт булып сакландык, ислам дине безгә ярдәм итте, безнең татар теле ярдәм итте, безнең батыршалар, Пугачев заманындагы булган безнең батырлар һәм соңгы чорларда. Ләкин без милләт булып калдык. Безнең Татарстанның республикасының ахыры 100 елы була. Безнең республика 100 бу 100 ел булса да безнең, Ләкин безнең тарих бик борынгы. Безнең борынгы дәүләтләр булган. Безнең, гомумән, төрки каганнар, каганатлар, безнең гуннар, ата-бабалар, безнең хазар бабалар, безнең маҗар бабаларыбыз, безнең кыпчак бабалар, безнең печенек, безнең кимәк бабаларыбыз, безнең болгарлар, безнең Алтын Урда халыклары, Безнең Казан, Себер, Кырым ханлыклары һәм башка чорда булган безнең татар дәүләтләре безнең үрнәк булып торалар. Урта гасырда авыр хәлләр булса да, сугышлар булган. Без һәрвакыт татар милләте эш белән күрсәткәнбез, белем белән, дин белән. Һәрвакыт безнең осталар булган, ремесленниклар безнең булган, сәүдәгәрләр булган. Без яңгырап Урта Азиядә Кавказда, Иранда, чит илләрдә, башка Көнбатыш илләрендә дә татар сәүдәгәрләре эшләп торганнар, күрсәтеп торганнар. Аларның үрнәкләре менә егерме унтугызынчы гасыр азагында, егерменче гасырда безнең күп кеше аңлый башлаган. Татар артта калган, шуның өчен без мәктәпләрнең системасын үзгәртергә, җәдит мәктәпләр ачу башлаган, мәчетләрне үзгәртә башлаган. элеккечә эшләү түгел, Европа системасына күчү. Әле дә безнең бит татар халкы, менә Россиядә алганда, бездән бай халык юк безнең тарихта. И безнең бит галимнәр дә күп, менә карагыз. Россиядә карыйбыз да, күп татар булып чыга. Менә Нуриев турыда әйттек, биюче чит илдә киткән. Трагиц, аның фаҗигале язмышы, ләкин ул татар кешесе, аны үзе күп нәрсә аңлап белде. Безнең композиторлар да күп. Безнең язучылар инде, безнең Әйтәләр, татар халкына демократия бирсәң, безнең дөмбәләр шикелле татар күтәрелә. Безнең күпме артист хәзер? Карагыз, 90 еллар артистлар юк иде, хәзер күпме артист? Язучылар күпме? Тарихчылар күпме? Мәктәпләр безнең гөрләп үсә, үзебезгә бит мөмкин булса. Ләкин безгә татар халкына демократия системасы бик якын, йөрәккә. Без демократик халык, без эшчән халык, без Эш белән күрсәтәбез һәрвакыт. Безне кысалар, ләкин без алга барабыз, тик тормыйбыз. Хәрәкәткә бәрәкәт, шуның өчен безнең милләтнең, менә сезнең бүген гимназиягызда булдым, карап киттем, мин үрнәк итеп куя торганым төрек гимназия, татар гимназия, менә икенче гимназия Казанда, хәзер сезнең гимназиягызга уже өченче тапкыр килдем, сездә үрнәк, менә бу Актаныш районы, сезнең менә мәктәбегез, Энгель Новакович болай гына түгелдер сезнең мәктәпкә игътибар итә һәм әйтәләр бит урыслар, крестный отец дип. Сезнең инде ярдәмчегез, сезнең кураторыгыз дип әйтим. Ул мәктәпкә ышана, чөнки менә бу мәктәпнең нигезендә безнең татар халкының, бөтен татар милләтенең, татарның булачагы нигезендәге безнең кадрлар әзерләнә. Сез һәрбер кыз менә бергә монда эшлисез, бер-берегезгә ярдәм итәчәксез. Кызлар, җегетләр, укытучыларны һәрвакыт искә алып, бергә сез милләт турыда уйлыйсыз, үзегезнең тел буенча уйлыйсыз, үзегезнең Актаныш турыда уйлыйсыз һәм башка төбәкләрне. Шуның өчен сезнең булачак бар. Мин ышанам, менә мондый сезнең шикелле чибәр, матур кызлар, акыллы кызлар һәм батыр һәм матур егетләр булса, акыллы җегетләр, безнең татар милләте югалмаячак. Алга. Югала дигән сүзне әйтәсемә килми, безнең милләтнең булачагы бар. Киләчәге дә бар. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур.
Кунагыбыз. Тарих фәннәре кандидаты Альберт Әхмәтҗан улы белән әңгәмәне мин, Рәмзилә Гыйльманова, һәм оператор Ринат Вахитов белән бергәләп әзерләдек.